ci pe yot lawor an abedo ma mere mot ki muzee ladit mo ci abedo ka penyo en lapeny mogo matino tino ci dong en obedo ka boka lok kit ma naka yang nongo jamine ne tye kwede ci jo mukene dong tye wa i kom kare bene pud tye kilwongogi ni luyii ma joni enoni Lubanga dok omiyo powa moni gitye kwede i komgi ma jo mukene pe kwede ci powa enoni nongo myero ka giryek ka nongo diro mo tye guti kwede maber me konyogi nyo me konyo dano bene. wek dano obed ki mar i komgi tutwal pien nongo in ngato moni ka inen dok Lubanga omiyi kodi power moni dok itye kwede ci nongo myero dano obed ki yomcwiny wa in bene ibed ki yomcwiny ci Mujee owaco ni luwii i kare ca nongo gitye ento nongo pe gimaro nyuto iyigi tutwal pien ka in iyero dano pole iyi mo ma kiwaco ni ber peke pienne iyigi dok kelo arem i kom dano ma nongo wano dano-ni. ci onongo pe ber tutwal ci dong muzee owacci gin gia ki lukung, lukung i cawani tye i lamwo ento yam con onongo kilwongo ni padibe. kaka acel kaka pa ngira, pa ngira pa ngira kono okaka kono dong tye dog nying kabedo aye pa ngira ki ka moni acel kenyo olebi ci en owaco ni gin giyubbe mere gin jo olebi gicito ka dwaro. ci ma gicito aye ka dwayo i dye tim kare pa ngira bene ngo en gitye i dye tim acel eno ni pa ngira ci dong gin ngat acel ki i kingi ma naka nen gitye ka wot giwot mere ki neko anyeri gi neko anyeri apwoyo gimito woto ki to ci dong ma giwoto Laolebi acel oneno twon lacek mo madit adada lacek meno madit maber ci ocelo gini o ka tero tap ci gini obute ki twon ngwec mo obino otuco bot lupangira. Lapa gira acel ci onwoyo bene ka top ci gin dong oringo manok ci remo okweyo opoto ki olyap laolebi ca en bene tye i kore cok kenyo ci bene acel oo acel oo acel acel acel oo acel ci oo ma dong oo bino nongo lapa ngira ni onwoyo nwoc. Gidwoke ee an aye acelu kikaca lapa ngira ni wai aa no an aye acelu ci wai ah in dong icako iwaci in aye icel nining kun an acel gini wa ki tung but bunga tung kaca ni ci tele obedo i kingi laro dek pien ingeyo ngat ma ocako cel. cito ki madit ka maber ma tye bif ma miyo lanwoc kakare bene tye gwokke dong jo mukene ginongo bene manonok gin mutimme ci dong ki weko ayela pe ki wek dong ngo daa i di tim kany di tim pe mito daa ci dong gine tye ki yang dek ci dong ki nen kit me pok ento tele pud tye ni anga ma dong myero ocit ki dek madit ma en aye obedo lacak celu dek ki dong lanwoc ci cwiny jo-ni pe obedo yom i kingi ci giwaco ni ma ma pole pe kong dong kiyang dek ci dong kineno ka dong yanga odeko tum ci dong yanga odeko ocake lupangira gin aye kano gin ngat acel i kingi tye layii ci dong ma dong kiyanga odek

ci dong dong kiyango gin eo dong kilunyo del eo weng dong me dong gilok ngo wek kicut del ki inge kuca ngat acel jo lebi onen dok dek oyabo wange eo. kun nongo en omako tyene ki anyim pe ci weko ah ci oweko tyen gini oweko ah gine lapa ayira acel olwongo ah bino in lapa angira acel bin bino imaki lapa angira obino omako ki tung kunu ci ocito bot dang olebi acel ma obedo piny mere tye ka yweyo ci oweko jalo in ineno ngo mutimme-ni. dek oyabo gine lacek oyabo wange wa omyero wa ah gin dong oto ki yanga dong kodi tum atuma ni yabo wange dok ni ee ki moo wange kunu kong ee gin dok oyabo wange joni waak malac omyero anyira wa ya aneno ada do eehh gin ojako cing dano ni buu dano opye ki ngwec del pyete malo bedo pwaka pwaka pwaka pwaka lacek oringo matwal ci lapangira acel aye ee naka nen wunu wa wun otek dong wun dong wumito ka madit ka maber wan jo mukene wacito ki ka marac kun an aye acelu ci dong wan weng wagoyo loc. Ci elokke oyubo i aruca ci awacci, 'Aa, dano mukene kara Lubanga omiyogi dok mic ma gitye ki pawa moni enoni, en me iyini enoni pawane dong tek tutwal. Ka nongo yam kimiyo micce nongo luiyi pe giwano dano awana ma nongo gitimo ki gin mo maber calo me cango danogi nyo ngogi nongo ber tutwal ento gin doki. pole luyii giwano dano awana ci apenyo muzee awaci muzee ci dong yii mono solution ne mo tye onyo gino mo ma kitimo wek ngat enoni dong pe obed layii tye onyo yii obedo nongo ngat enoni yiro dano i mitine kenye mono gine time ma nongo en pe ngeyo. Ci Mujee owacci, A yang con gire, con ki con, kare ma gin gikwo, luyino dong tye. Ento onongo gibedo pe giyero dano. Ci ka inen ma dong en layi dano ma bedo ka yero tong wang dano.

ci iketo pii cok kenyo ma nongo en pe ngeyo kirabo teng pii araba pii moni ma nongo dano owoto kwede ni kiwoto ki pii meno dok pe ki mine ci jo mukene giwaco aa pii dong otumo ki i opokona poko pii na dong odong nono en pii peke.

Ka dong ma dong cok o i dog pii, ni gino mo kati ki i doge, kati mere o matitidi calo gine lamulumulu eni ma kome pwot eni, kati calo gin eno ci ringo dong laro pii.

dong dok gang ma dong pe pe dong yiro dano ma nyuto ni gin eno ni aye nongo kara tye i kome gin me yii eno ni ci dong apenyo muzee ni gin eno ni dong kono oo bedo dong nongo odonyo i kare ma nongo kinywalo dano oko ci en donyo adonya i kom dano nyo kur. Cuwek, enoni ngecce dong pe gingeyo tutwal ento gin enoni pe donyo adonya kinywalo ki dano anywala ma nyutti gin enoni dong dongo adonga kono bedo i ic aye kono dong bedo ka kwene ci dong kenyo mase wa en dong pe engeyo tutwal kom ma nongo en bene tekini ento gin ma en ingeyo aye ni luye nongo gitimo ki kit enoni wek ogik ye. Ci man dong dak dwoko wiya bene peny ni, Luye ma dong gitye i kom kare-ni kono, ma dong dwar cito i tim dong pol dano kwo i citi, taun ngo ngo gini ci dong joni enoni gibikwanyo igi nining dong? Lapeny dong tye kenyo ba, ci amito wun jo ma woko ma wutye ki ngec matut bene wukonya i koment kenyo. Ki tung botwu kunnu, onongo kijuko luyi nining? Kitimo gin nining wek pe obed layi? Pien nongo bene pe iromo daka. Wa ia layi kineko, nongo gwok mamani gwok nyo babani gwok lameru omeru watti wayo ngo ci nongo bene myero kinen ngo yo mo me wek en pe obed layi? Ci gin ma tye eno oo. Ki i comment kenyo wuwacca kong. Onongo luyi ma ke kare-ni dong kibijukogi nining? Onyo ki botwu kun ogwok dok jukke pat ba? Ci wuket i koment kenyo. An apwoyowu tutwal. Aa, ka itye nyen, donyo i canal ma mega, tim ber. en lok macalo man ka an aketo ka inen idiyo bottom ka makwar kenyo ingete kenyo nyo ka ma kicoyo ni subscribe ka in idiyo pe bene obitero gino mo madit tutwal bed mere ki cwiny me dini cwiny me dano adana weko bene ingeyo ngec mogo ma nongo guca gwoki in pe ibedo ki kare me ngeyone subscribe ci iket mere olang kenyo ma